Gepiň gysgasy, şu wagt soňky döwür üýtgedi. Toýlar barada aýdasym gelýär. Toýlar gaty üýtgedi. Öňki toýlar bilen şu wagtky toýlaryň arasynda ýer bilen gök ýaly gaty ullakan tapawut bar. Mümkin däl tapawut bar. Nähili etseň, mysal üçin, söýüşip ýörsüň, gülýalak söýüşdiň, zat etdiň. Uje gudaçylyk başlanda, gudaçylyk diýilýän zat başlaýar-a, ejeňi ugratdyň, Eje, şu gyzy haladym, gaýrat et, şuňa diläp ber, diýip ber. Aý, bolýa, bolýa, etdiler welin, galyň diýip bir söz bar, bilýäňmi? Galyň diýip bir söz bar, halypa diýer-ä, Galyňam galyň edip, galyňadyp, hasam galyňatdyk diýer-ä. Şu wagt gowy galyňady, galyňam ýagdaýy şu wagt gaty kyn. Nähilek diýeýin, galyň diýilýän zat gowy zat. Hawa, gyzyň ejesine diýer-ä halypa, Nurüşka halypa, gyzyň ejesine süýt bereni üçin süýt haky bermelimiş diýer. O süýt haky däl-ow ol, o şu wagtky berilýän zat süýt haky däl. Süýt zawodyň haky ýaly-ow, ynanaý. Süýt zawodyň ýylky oborodyn berýän ýaly şu wagtky galyňlar. Galyň başlaýa welin, gyzdan soraýaň-da, mysal üçin, Muny şo näme diýjek bolýaň, näme saljak maňa diýýäň welin, Näme isleýän, özi bilen-ä ko gyzlaň. Ým, maňa näme gerekdi, ým. Wapşe, maňa näme gerek, men kim diýýär-ä, özüniň näme isleýäni bilen-ä guje gyzlar. Soňundan pikirlenýärden hem bir gowy daýaw daýzasynyň ýanyna barýar. Her smeýkada bir daýza bolýar. Her smeýkada daýza bolýar. Eltisiniň, goňşusynyň gyzy Nedaý bir ýerden guda gelenini eşitýär-ä. Galyň özüm ýazyp bererin diýip, taýýar uje, düýnden startda dur bilýäňmi. Bu ýazyp berýär-ow. Özi bir kiçikge sumkaly äre gelenini aýdalaý, öz ýagdaýyny sorasaň, şu wagt gün özüne äzir, ýaşyny yzyna dolap berseň, Häzir eýgerjek zady ýok şoň ýazýanyň. Bir ýazýa, ýazýa, ýazýa, ýazýa, ynanaýow. Oglan tarapy arza ýazýan ýaly-ow galyň dälde başga zat ýazýa bilýäň konkretny kelläň gelmeýän zat. Kardynal, gyzyllar bolsun. Bir hili toýdan soň iýip-içmeli dälde-le, diňe gyzylyň daşyna geçip lezzet almaly ýaly hamala-ow. Gaty kyn aşagyna ýazýa. Aý senem batyp barýaňda gitdigiçe şuwagt pes toý ýok obşamalaňda pes toý ýok. Bir puly ýogam bolsa iň bolmanda böwregini tamakara goýýa welin toý etjek bolýa adam bilýäňmi. Ulurak toý bolaryny isleýä bilýäňmi. Olam hiç. Olam hiç. Indi sen indi galyňy ýazdylara ol galyňam saňa agyr. Men indi pikirlenýän. Ýyllardyr pikirlenip ýyllardyr pikirlenip Bir näme diýeýin, şu toýuň sistemasynyň bir problemasyny çözdüm. Öýdäki diýýär-de, Hydyr diýýär, köp ýatýaň diýýär. Aslynda ýatamok. Aslynda ýatamok. Ýatan wagtym öz ýaşlygym bilen gürleşýän. Ýaş wagtym düýşüme girýär. Iki işde işleýän ýaly, ikisi meni işe giden ýaly-ow. Biraz şu ýaşaýşym, biram düýşüme gidip ýaşlygym bilen gürleşýän. Öe, Hydyr jan, näme üçin beýikdiň diýýän-ä-ow. Men näbileýin diýýär. Daşym men öýlenemde-de boli amatly, gowy eken, aňsat eken bilýäňmi? Ýöne şonda-da pikirlenýännaw öýe gerek däl zatlar. Öýdäki sok wyžmalka ýazdaw galyňa göz öňüňe getir, sok wyžmalka. Öýde ýatyr ulanlanok, şonda bir kokteýl edip duranyny men-ä göremok, kokteýl ömrümde dört gezek içip gördüm, onam-a barlarda içip görýän, başga ýerde hiç içip göremok. Eý şu derde ýaranak diýen welin sok wyžmalkada eti goýýar şony saňa görkezjek bolup ulanýandyr nime üçin. Bir hili düşnüksiz-ow, gaty düşnüksiz. Onnoň galyň ýazýa bolup pikirlenýän men düýşümde gürleşýän-ä şu meseläni nädip çözmeli diýip. Şuny çözdüm, öýlenmediklerini aýdýan, garam sen öýlenmedik. Biz ýalňyşdyk bilýäňmi, körem hasasyny bir gezek aldyrar diýýär, uje ikinji gezek aldyraly diýsek hasamyzam ýok indi. Indi men şu meseläni çözdüm, konkretno nokatma-nokat çözdüm. Galyň ýazýar-a. Ýazýar welin, gudaçylyk möhleti bar, toýa çenli sähet bar-a. Şony uzaltmaly däl. Şony uzaldýaň, mysal üçin, arada ýedi aý, sekiz aý bar bolsa, gyzyň ne tüýtgä guraýar. Ýalňyşyp gyzyň jorasy şolky arada äre gidip, şoň toýuna gatnaşaýsa, boldy, ýaňky galyňyň üstüne bonus solýar. Kardinalyň goşa-goşadan bolýar, Pommakyň ýene goşa-goşadan bolýar. Soň ondan gyzyň ejesi bilen bazardan çykarýaly ýagdaýa geleňok. Mümkin däl. Indi bildim. Gyz ýaňky seň söýüşýän gyzyň galyň ýa bismilla geçýä welin duşmanyňa öwrülýärow konkretno seň duşma içine jyn giren ýaly men nä ilden kem ýerim ýokmy men nä illeňin när ýok illeňin näre gidýäň äre gelýäň koneşno doganjygym ilden kem ýeriň ýok meň nä bir zadym kemmi diýä a koneşno erkek bilen ölçeseňä bir zadyň kem bilýäňmi edil erkek bilen ölçeseň hakykatdanam kem Ýöne men nä, meniň nämem kem? Menem ýylygyna toý etjek, meňem zadym ýerine. Ýok, bolýa. Şon mesele şunda, uzaltmaly däl. Rezka diýmeli, meň dötde kakam öljek bolýa. Toýy gyssamasak, ajalam garaşyp duran zat däl. Toý bolýa diýseň dötdäm ýör diýýä. O garaşyp duranok ajalam. Aý, Zenimiň toýuny görjekdim-dä diýýär ol. Ýok, dötdem, toý baryny görensiň, ýetmişden geçipsiň, ýör, ýöräli diýse, ol etjek zadyň ýok. Polibom şo toý süýşýär, bilýäňmi? Şoň üçin gyssamaly. Düşünip ýetişmäki alyp ýetişmeli. Düşünip ýetişmeli däl, hiç. Şu gyz düşün, düşünjek bolup pikirlendigi, boldy sen batýaň, minusa gidýäň. Uje burnol. Sen öýlenmäkäň uje baş şun ýaly uruşly, dawaly, gaty kyn zat-ow. Eýýäm başynda sen minusa gidip başlaýaň. Şoň üçin oglanlar, aýdýan öňünden öýlenmedikler, galyň ýa bismilla ýazarlar-a, toýa bäş gün galar we siz çaýkanyp başlaň. Gyzdan beter näziň artdyr. Gyz ömür şeý diýendir, Şo galyň geçmese men äre gitjekkä, gitjek ýaly bolmaý, toýa on gün galanda bir otagym ýogaldy diý. Weýin şu wagt ýogalmalymy, ýer çeken ýogalmaly wagtyny tapdy diýip, näriza bolup, bolmajysyny bolýar. Şoň üçin siz çaýkanyp başlaň. Öýlenmäkäň bulana ugraň. Özem bilýäňmi nädip bulanmaly? Galyň geçer-ä agyrdygyny görýäň-ä. Gün gyzyň kakasynyň ýa-da bratogynyň ýanyna bar. Hiç aýalyň ýanyna barma. Bratogynyň ýanyna bar-da, ýüregini çişir, ýürek agyry etsene. Birki gün olaň öýünde-de balnoýçylyk dowam etsin, bilýäňmi? Gyzyň kakasynyň ýanyna bar. Ine aktýorski diýilýän zadyň iň gerek ýeri eken men şuny çözdüm. Özüm ýaşlyk etdim sebäbi öz wagtymda çözübilmedimda indi ýöne şu wagt çözdüm. Siz ýalňyşmaň diýip aýdýan. Özem göni barýaň gyzyň kakasynyň ýanyna barýaň diýýäň e bratok men gyzyňy söýýän gyzyň diýip ölüp barýan pahyr knopkanam bara üstünden bir minudam düşmäň ýekeje mundam düşmäň şu pahyr knopka döwülýänçä üstünde duruň gyzyň diýip ölüp barýan agam E ýöne bar-a birhili näme diýeýin agamjan, bir onda-munda ady çykdy diýerler welin diýýän-ä. Boldy göni infakydyň bärsinden gaýdýan-a-naý. Gyzyň kakasyny ýürek agyry etmeli. Paşdi infakyt boljak bolýarka, ýok gyzyň üçin men kaýyl agam, men kakam gyzylçy, ejem kile-kile gyzyl aýlaýar, mesele ýok. Öýümizde diňe gyzyl bilen iýip içýäs, problema däl, almak mesele däl, kardinal däl, kar kar kardinalyň iň kardinalyň kardinalynam men getirjek problema däl, ýöne agam onda munda ady çykypdyr diýýäň ol näme diýýä bilýäňmi, durow goý bular ýaly zat ýokdur meňem gül ýaly gyzym bar diýip, ýa enasida aga bir abraýlyja ýerläsi gelýä bilýäňmi, şu sözler gyzyň ejesine ýetýärä, hälki hemme zada okey diýip duran eje, Gön pahyr knopka zadna kulçaý dedýä meselesi gön zadna kulçaý dedýä jan oglum beýtmedä agza burna geleňsoň gara gyzymyzy söýýän diýdiň zat diýdiň o sen o gyza diýdiňow bir bagyň böwrüni oýup adymyzy ýazdyk beýtme ýalbardyň geçmedä indi sen çaýkan dakonsa çaýkan özem Olaň ejesi diýýä, diýýä, Oglumjan, gyzymyzyň hem kemi ýeri ýok, bir daşyny dolap alsaň, a daşyny dolap alsaň, iki sany odýolam ýetik-ow daşyny dolap, şoň diýýän netjek bolsaň bilýäňmi? Hiç kimem bir ýalaňaç öýsüz däl-ow, aň rujy! Onnoň daşyny dola-da, gyzymyzy beýdip ýara orta ýolda goýma, bu çaga uje iki günüň içinde alty kilo horla, horlananak-ow, iki gün bäri giň köýnek geýýäler-ow, horlanaýanak. Esasy zat şol okey bolýa galyňyny geçirdiň tölegini tölediň ýaňky süýt zawodyň hakyny berdiň mesele ýok oň bilen dynanoga how toýlar günde toý diýilýän zat bilýäňmi obnowleniýa gelýän zat günde aýfonyňkydanam beter aýfon ýylda bir gezek gelýädämi toýuň obnowleniýasy her aýda her hepdede gelibilýä mesele ýok obnowleniýa gelip ýatyr biram bir zat bardyr ýa bissimilla Toý edýän diýen ol bir öli biri geler. Indi öli diýsem indi ters düşünmäňde bir bir ýerde eşitdim. Karoçi Marydan Aşgabada gatnaýan taksistler bilen bir gün Mara gitdimde, şonda mündüm bolýan jigim senem öli mündürdimi diýýärdi. Eý ýok agam diýdim men başga ýüri mündürdi. Eý onda düşünmedim diýdim bratok öli näme bolýa diýdim. Karoçi öliň nämedigini aýdaýyn öli şu bolýa. Stoýankada bilýäňmi durýara eline burlog alyp. Astynda maşynam ýoklaý. Aslynda maşyn ýok. Bara iki adam, üç adam çärjewe gitseňem mesele ýok. Şo bir adam hemme ýere gidýär-ow. Haýran galýaň, mümkin däl, hemme ýere gidýär. Soňam gelýäň, mysal üçin bardyň şo ölüň ýanyna, ýaňky taksistler diýýär-de birine, şo klient alýana öli diýýär. Barýaň welin, seni satýar-ow, kireý edýän taksistlere. Seni äkidip satýar. Iki adam sen, senem dostuň bilen baran bolsaň, mysal üçin, Hä sen dost bu maşyna mün bara bolsaň senem mün öö ikimiz bir ýolagşy dostum bilen bile gitjik öö ýogu ykbalyň aýyrmadak dostlugyny ýaňky taksist öli aýyrýarow gün aýyr maşyna ýükleýarow indi şondan galan zat onuň toý etjek bolýaňma şo hälki öli gelýä iki bolup bir agaň bilen maslahatlaşyp ugrarsyň toýa kimi tutmaly diýýäň welin ýaňky gelýäde bilýäňmi näme diýýä agam bagşyň meseledä sen toýa näme etjek bolýaň agam gel aýt durazr Bu näme edýär? Bagşyň bahasy iki müň manat bolsa, müň manat bolsa, toýst. Bagşyň bahasy müň manat bolsa, toý ýerinden iki müň manat alýar ýaňky. Bagşyň ýanyna-da baryp diýýär, Eý, rodnoý, jan, jan, dostum, sen-o gowy aýdýaň, ara daş edip soýaň, plançasyna boş kalendaryňy gör, kalendaryňy gör, dost. Boş dämi? Dost, süýtdeşim, şul kursdaşym, kolodaşym, armeýsim, hemme zady o gün çyn hossary bolýar. Ony ýaly hossar tapylanok. Gaýrat et diýip bagşyny mugt tyrlaýar, konkretno edipler. Edil ýaňky taksisiň hereketini edýär. Toýa tutýar. Indi bagşylar diýilýän zat ullakan, gaty ullakan jygyllyk ýaly bazar. Bagşy mümkin däl, ullakan bazar. Näýlek bazar bagşy? Ahy, näýlek diýeýin. Öňler bagşylar bardy bilýäňmi, öňki toýlarda. Bir daňa çenli aýdar bir halypalar bardy has dogrusy. Bir pulum ýok agam gaýrat et diýseňem, mesele ýok jigim diýerdäm bilýäňmi, ýa ýagdaýym şuňa ýetýä, problema däl jigim diýip, sowuk gaýdar. Halys şu gaty nebsiňe haý diýmän şo bagşa, Agam orsça aýdymam aýdýaň diýseň şony başardygyndan yrza etjek bolum. Şony lasat Aý meni şony lasat Bilýäňdä kime diýdim şu. Mujikdiler la hä? Hakyky halypadylar, hakyky bagşydylar bilýäňmi? Dokonca toýuň sowup berip bilýäňmi taňyrýalkasyn alyp äý konkretno waspyny ederden bu wagt wagt ýetmeýädä o bagşylara. A indi bagşylar bar gowy hany koneşno döwür ösdi planşediň aldy ak planşedi bar a hemme gruppa şuň içinde aslynda planşedini aldy bardy dakdy Näzini artdyrýam, ýediň ýaryna bardy, toýa bilýäňmi? Hemme-zat gurnalga indi, hezil-ä bardy, planşet jigini çatdy. Boldy uje, bagşyň bahasy eýýäm planşeti barlygy üçin artdy, planşetiň modeli üýtgese normalny uje, artdy. Planşet, esasy planşet öçmesin. Şol öçse kyn. Onnoň ýöne şeýle bagşylar bar, hany neme diýjek ýaly, Mysal üçin, bir Mekan Ataýew bar. Togaşdyda aýtsa sesi bardy aga-ow bilýäňmi? Konkretno çöwürýä. Ýa mysal üçin, Hajy Ýazmämmedow bar. Ol-a uje Hajy diýmegi ara näleýin. Ýaş bir çapyp barýan atyň ýüzüni uran ýaly her kim bes edýä bilýäňmi, aý Hajy bolma aňsat däl-aý bor-laý diýip, şite göregimem bolýa-laý diýip. A ýöne käbir bagşylar bar, dakansa planjetde sowýa, Zuwaý aýdaý bir arasynda diýseň bilýäňmi, Eý lutçy žiwoý diňlemäni gowy dos planşediň sokaý ýaňkyň gowdulaý diýdirýäda aga bilýäňmi. Onuň bu wagt diňe bagşy bolanyň bilenem bolanok. Tansada ökde bolmaly konkretno bilýäňmi. Tansyň gaty tansyň ýerine bolmaly. Tansyň iň wysoky derejede tans edip bilýän bolmaly. Öň aslyň tansçy bolsa seňki şu gün çüwdi mesele ýok. Şu wagt bagşy bolsaň teýiň tansçy bolsa mesele ýok çüwýäň toýda. Onuň bu bagşyň ýanyna indi mysal üçin gowy inwestor özüm diýip ýanyňa iki sanjak tans edýän bara ýörite tans edip berip gaýdýa bir bagşyň ýanyna ak balajygyňy geýdiň özüňa bilýäňmi iki sanem tansçyňy sypdyrdyň tans edýänleriň içine sen näme aýdym aýdýaý şo iki tansçy beýleki tansçylar güýmeýä tans edýän myhmanlar bilýäň mesele ýok Ýöne toýuň puluny halallaýan muzkantlar bar. Muzkantam köp bagşy bilýäňmi, äkidýä, arkasynda mysal üçin bir klawiş bassa bolýa diýip äkidilýän bar bilýäňmi. Ondan käbir adam soraýa, näme üçin diýä, muzkantlaň içinde Weli Muhadow ýaly, Nury Halmämmedow ýaly kompozitordy. Elleri degenok oglanlar siz dogry düşüniň. Şulaň elleri degenok döretmäge. Şu çagalaram döretjek. Indi günde toýda el degenok kyn. Ondan has gowrak bagşylar hakykatdan hem žiwoý çalmaly bol aýyna çalyp bilýän muzkanda äkidýärler. Olara söz ýok. Olar dawulçy bardyr ýörite dawulçy. Bilýäňä dawulçy ýanynda äkidýärler. Bilýänsiňiz a o dawulçyny äkidýärler a. Eý şuňky halal o. Konkretny halal. Dawulçy bir gennejeleň içine girip mnyberýär a row konkretny titräp. Bilýäňmi? Ýerde arasynda gaýnaýan dawulçy gördüm-ow, ynanmaýaňyz-ow. Gaýnaýar, konkretny, ýokaryk seredip-le, potolok bilen dawulçyň arasynda dört metr bar-ow. Gaty daşa gidýär-ow, aşakda bir zat ýatyr, bu kim aýdýaň we ilki käwagt pikir edýäň, polda bir zat galypdyr diýýäň, kiçiräk dawulçy bolsa dagy-laý. Ýokdur bul dawulçy diýip, tuzduryp alyp, zat edip, gel dost, tur diýip. Halal şunuňky. Aýdymda dawul ýogam bolsa çalýar oglanlarlaý. Ynanaý sazda dawul ýok ýöne şu dakansa çalýa. Küştdepdi gitsede çalýa, lezinka bolsada çalýa, tapawudy ýok. Treski bolsa wapşe goýanok, dik trgurlap durkada çalýa ýolda gidip barýaka düňk düňk, jigim şu woçkany goýaý diýençäň goýanak. Mesele ýok. Ok indi bagşylar olaryň bir öz karýerasy bar bular bagşylar aýry aýry mysal üçin Maňa galsa naprmer diňlemeli bolsa Suhan Orazberdiýew diňlärdim bir üýtgeşik sesi bar ýa halypa Orazgeldi Ylýasy diňleýän bilýän käwagt ýani köp kişi menden garaşanok ony ýaly zat diňleýändirim öýdenok welin ýöne toýuň şowhuny üçin şowhunyny ýarýanlar bar mysal üçin bira arsy bar biram toýy bar diýip bolýada ony arsyň toý sowuşy mümkin däl ýöne žiwoý aýt diýseň arsy žiwoýam aýdýa ony ýaly gowy bagşylammyzam bar söz ýok Indi diýjek bolýanym, bagşylar bir ýana, bagşy bilenem toý dynanok. Diktor diýip bir zat bar-ow, toýuň uprawilaýt edýär, bilýäňmi? Polny toýuň ýetmiş, altmyş prosendi diktire-de bagly-da. Indi diktirler bar, mysal üçin, her hili diktir gördüm. Daže yr diýibilmeýän diktir gördüm men. Toý sowýar. Öýlenýäniň ady Batyr bolsa, Batyr öz adyny eşitmän, meň toýum däl öýdýän diýip, somneniýede oturýar-ow. Ynanaý. Şony ýalak diýipdir gördüm. A käbir käbir diýipdir ba käbir tamada ba bilýäňmi näme edýär? Has bir çagalygynda gazetem okap görmedik bilýäňmi? Bolşundan bäş beter bolup Salowmaleýkim. Hawa, bu sesem ol bokurdagyň teýinde ýok. Mysal üçin mende ses ýok, şu sesim bilen edýände bolanok. Käbiri ba Hoş geldiňiz diýýär ol birhili. Pikir edýän o Disneýlende geldim baý näme bir näme geleniň bilesiň gelýädä. Käbir bar ýaşlar gelýä diýýä wan. E boý başgaça öýdýän nidirýäraw. Käbir bar hiç zat bilmeýän hiç hiç zat bilmeýän aýyrýaň hiç zat bilmeýän aýyrýaň bilýäňmi käbir bar hiç zat bilmeýän hiç At çapyşan komentatory ýala kow. Ine, ýaşlar turdy. Jelil mikrofony eline aldy. Häzir aýtjak bolýar. Aý, wrodi dogry diýýän zady bolup dur diýýäň-dä, bilýäňmi? Wrodimi şuň aýdýany? Ýalanam däl-a, allanok sebäbi. Ine, aňyrdan ejesi ýöräp gelýär, häzir geler. Diňe görýän zadyny aýdýa. Hawa gözüň daňsaňam bolýa, görmede gerekkä. Bilýäňmi? Diňe diýýän zadyň. Toýda näme görüp duran bolsa. Aý onda çüýşe, mikrofon, kagyz, oturgyç, ana gol diýjek ýalakda bilýäňmi? Messi bir gol saldy ýa-da saljak bolup. Ýok-how. Diňe görýän zadyny kommentariý edýä. Boşandygam gedip tik tokda skrol edýä. Bu gün kim näme goýsa ile. Ýok bular bularam öz başyna bir dünýä. Indi şeýle bir mysal üçin şeýle bir ussat diýipdirler we ana Mekan Sähedow bar, hawa Derýajan bar, ana Ataş bar, hawa halypa Mergen Annamuhammedow bar. Hakykatdan Okuw gören oba bir fundamendi barda minimum birki toýda birki şapbak artygy iýýäň bilýäňmi? Oza iýmeli. Bilýäň şu wagt aslynda aslynda bagşylar näme üçin arkaýynlaşdy bilýäňmi? Ýok zritel medeniýetleşdi. Bagşynyň uran oklaryny. Şo döwür galdy prosto. Prosto zritel medeniýetleşdi. Aý bolýa patyşany aýtsyn-da gaýtsyn diýerler. Öňki ýaly klient edýän zritel ýog-ow. Ine, şondan bagşylaram arkaýynlaşandyň sebäbi. Aslynda bagşylar bir döwür arkaýyn däldi-ow. Toýa gidip barýarka gaýdyşynyň aladasyny edip gidýärdiler-ow bagşylar bilýäňmi. Nä, trawmatologiýadan tanyş görüp gitsemmikäm ýa gaýdarmykam diýip bilýäňmi. Samneniýaly, samneniýaly gaýdýardylar bir döwür. Toýda toý gutlaýan kollektiwa, toýy gutlaýan kollektiwa, Eý, bu kollektiw gaty üýtgeşig-ow. Mysal üçin, kursdaşlar bardyr, diktorlar bilýändir, şu aýdýan bilen ylalaşar. Kursdaşlar bardyr, starca diýip, ä, kursdaşlaryň içine klas komýalaklap bar-da, starca gelýär, Yn, talyp-da, okap ýör, bilýäňmi? Eý, şeýle bir gürleýär-ow käbir starcalar-laý. Diktor toýy gabanýarow soňabaka ýuwaş-ýuwaş özümem bolýan-da-ow. Eý bula dakansa dynjaga öýdýän konkretno alyp çykjaga öýdýän diýdirýär-ä. Bilýäňmi toýy gabandyrýar. Pylan jan bagtly bol men saňa on alty kuplet goşgam getirdim diýýär onda sagat dokuzyň ýary bolýar-a sekizde başlan bolsa gutla. Onnoň ýaňky şu gutlaýan kursaşyň gapdalyna biri bolýar bilýäňmi. Hiç öz pikiri ýokdur sebäbi özüniňki ýok oň agam. Bilýäňmi öz pikiri ýok.

Indi serk gör-aý, bilýän ylalaşýandyrlar. Şo hyrsyşyň içinde bilýäňmi nähili bolýa? Tutuş topar turup gidende stolda oturyp iýip-içýän bolýa. Iýip-içip oturýa. Sebäbi özünden özi utanýa, näme üçin gelenini bilenok toýa-laý. Toýa geldi diňe iýip-içip oturýa töweregine seredip-laý bilýäňmi. Ýaňur çemçäni salaram we kamyra tutyp efire berýär-ä bilýäňmi. Heý diýip durýar agzynda. Aý, aýda-aw diýip. Tä toý gutarýança ýagdaýyny sazlap oturýar bilýäň. Oň, hany, kursdaşlar okan bolsaň bolýa, mysal üçin okamadyk bolsaň klasdaşlaň bolýa. Şo toýuňda gaýtararyn diýen klasdaşlar şo gün toýuňda konkretno gaýtaryp gidýärler, problema däl. Hiç hili mesele döredenoklar. Owo, garyp iýýärler, agzy alwiýaly gelýär, Baf, toýum, nä nesip bolsa diýip. Bilýän. Toýuň gutlaýarlar. Ýöne toýuň ýene bir wariantlar, toýuň içinde ýene bir şeýle bir zat bar. Kamraçylar diýip bir ullakan dünýe bar. Bagşy, diktir, toýuň myhmanlary bir dünýe, kamraçylar diýibem bir dünýe bar. Üýtgeşik dünýe-ha bular, gaty üýtgeşik dünýe. Kamraçyň göwnüne degseň toýuň ýitýär. Göwnüne degmeli däl. Lä kameraçylar nälet? Öňler, mysal üçin, gadym toýlarda görýäň-ä, bir plan kakaň, zadyň, mysal üçin, dünýeden öten bolsa, göresiň gelse, Eý, planyň toýuny açaý-da, şony göräýeli, şo taýda Töremyrat kakam barmykaraý diýip, bilýäňmi, Mekan jan? Töremyrat kakam barmyka? Eý, şony görelilaý diýýäň. Soňky toýlaram bir açyp gör. Öýlenýäniň käwagt ejesini tapanaklar-ow saradyp-laý. Şoň ejesi bolmaly, göräýeliň diýdirýä-ow. Ýa toýuna hiç kim gelmedmikä diýýä. Bilýäň kim bolýa? Do konca ýaşlar bolýa, klip indi kino diýýän ýaly. Bilýäň kamera şu toýa gelýär-ä. An salowmaleýkim. Waleýkim. Ana hemmesi däl ýöne ba. Waleýkim essalam. An toýuň puluny kim berýär-aý? O berýä diýip öýlenýäni görkezýäler-ä. Boldy do konca öýlenýäniň köwşüniň razmerinden şeýle gaýdýa bilýäňmi. Biriniň toýy dälde maşynyň abzor edilýän ýaly o gymmat maşynyň bilýäňmi gaýdyp öýlenýäniň ýüzüne tutup kameraçylar bilenem suratçylar bir birine konkurent toýda suratçy bilýäň moment tutjak bolýara kama süýşäýdä bir munda diýip bile bile bir biri bilen bir uruşanok hany hemme zat toý gülalagüllük baranyzda myhman bolup barsaň gül ýaly bilýämi kem diýýäňä şu günki baran toýuň bilen ertirki baran toýuň wapşe deň däl wapşe deň däl minimum bagşysy deň däl. Üýtgeýär, konkretno üýtgeýär. Kameraçylar ondan gelýär şeýdip ýüzüňe zoom berip bilýäňmi? Nirde-de iýip-içip durýan wagtyňy alar. Obýektna bir geýnelikäň, ýöräp gelýärkäň hemmesi al, alaýmaz şo taýlaryny almaz. Ýaňy bir agzyňa alwian salyp çepe saga diliň bilen çeýnäp urarsyň we çart tutar bilýäňmi? Ýöke özüň galyp gör stolda, kameraçy oturan založnik alan ýaly edýär-ä, durne tutdum diýen ýaly bilýäňmi? Garaşdy. A diňe kamera alan hiç yok uly restoranlarda monitor bara gowy çeýnäp otyrka käbirinde efire berýädä bä bul oglana simräpdiräý diýipla içiňden uly il görýädä iň nirde toýa bukulyk geleni efire berýärä şu gün görünmän tyha görnüp gideýin diýär göni efire berýä ýöne ussat kameraçy oba studiýalar kän ýok diýjekgäl ýöne ýaňky diýen kameraçylam bar a ýene bir zat bar restoran restoranlar Tüweleme ösdi, üýtgedi. Käwagt toýa aç barýaň-a, şeýle bir nahar kän bo, näme iýjegiňi bilmän, ýene gaýdyşyn, aç gaýdýaň. Oturyp bilaý, seredýäň-de, şuny iýsem ýararmy, ýaramazmy, aç gaýdýaň. Olam hiç, aç gaýdanyňam hiç tänim. Äý, ýaňyr, indi-ä bir işdäm açyldy, iýip-içip ugraýyn diýeňok, güm, çyralar öçýär, bilýäňmi? Çyralar öçýär, bärden tüsse, Bilýäňmi, aňyrdan ýaşlardyr-laý diýip pikir edýäň, ýaşlar paka gelmändirem, bilýäňmi, öňünden trenirowka edip görýärler, bilýäňmi, öçürýärler-de konkretny. Aşagyndan sazlar gidýär. Toýýaň gör indi-ä, gyzyp başlar zat diýýäň welinem, bilýäňmi näme bolýar? Iýjek zadyňy görmän başlaýaň. Çyralar öçýär, biri ýanýar, biri öçýär, alyp ýedibi iýýäniň et bolup çykýar. Ho, şul-a et diýýäň, ony süňk agzyňa salýaň, bilýäňmi? Garym gatym bolýar şoň üçin kän toýda iýip içmegi maslahat beremok ýöne boş wagtyňyz bolsa iýip içiň mesele ýok. Onuň ýaşlary gelýär ony bilýäň kebelekli gyzlar käbir toýba şeýle bir prestižny geçýär. Hemme zat ýerbe ýer bolmaly syýaljak diktoram daş bagşam aýdymjygyny aýdyp dur bilýäňmi. Käbir toýlarda bar çagalar bir ýüzüňe tüýkürenagow. Bilýäňmi çagalary bir ýüzüňe tüýkürenok Nagyl şony edenok. Galan zat edýä. Aýagyňa basýa şuny ýaly simli mikrofon bolsa ýol çekip görýä sen yzynda duransyň jigimjan beýtme diýip. Käbirini dagy gowy görýänsirap ýaňagyny ýolara götürýäňdä jana jigimjan aý molodes indi gatnama şu taýdan diýip. Içiňden diýýäň käwagda bir çagajyk gowam görýäňmi bir ala tozan edip uraýsammykamam diýýäň bilýäňmi. Ony onam edip bolanok, iliň çagasy bilýäňmi? Uly oglanlar bilýäňmi, mekdep okuwçyny bir gahary gelip otyrka urýar-a, guma garyplaý diýen. Şon ýalak bir edäýsem diýdirýär-de-ä käbir çaga bar. Käbir çaga bar, diýýärler-ä, burny deşilen ýaly diýýär-ä. Burny deşilen ýaly-a oturýandyr, hiç hili bir diýeniňden çykmaz bilýäňmi, ejesiniň ýanyndadyr. Eý, käbir babolin bar-a, Hudaý saklasyn diýdirýär-ow, toýa kim äkeldik ýa äkeleni tapal-la diýdirýär-dä-ow. A ýöne, ýaňky toýy halallaýan depçi. Pikirlendim men, kän pikirlendim, halallaýan depçi. A käbir toýda ýaşlar hiç kimiň ýadyna-da düşenag-ow. Şeýle bir şowlar başlaýar. Bärden dawulçy ýerde gaýnap dur. Arasynda fokusnik gelýä. Biri öýlenýäkä fokusnik näme üçin gerekkä diýýäňow. Fokusnik gelýä bu kebelekgil gyzlar bular gal gap otyr. Gymmat tutulan bagşydyr. Dymany üçin pul tölenen ýalow gyrada oturandyr kellesini ýakap özüň düşünip gülläbilýäňmi özüňden düşünmeli. Bagşy aýtmaýan üçin pul alýa şo gün bilýäňmi. Gyrada oturyp berk gaýdýa. Öňler öňler hakyky bagşy diňlenýädow öňler dagy zriteldan bagşy bildigiň çekinýädi konkret mysal üçin dutarda aýdym aýdyp oturan bolsa bärde zritel orazym aýt diýen bolsa göni şonda bir sözde düşünmelida bir gezek gaýtalaýa sebäbi zritel ikinji gezek gaýtalanakdyda Mahal mahal diýip şoňa geçip men agam geçendirin şul aýdyma diýen SMS-i özüň resko göz göze gelende beräýmeseň boldy mümkin däl. Bir ädim saňa gaýtdygy seňem gaýtdygyň şo gün. Mesele ýok. Indi ony ýaly agrajykda geçir dyman üçin hem töleýäler oturyp berk gaýdýalar. Aý fokusnik, ot bärden guşçra bilýäňmi konkretno toý. Onnoň Toýda neme bardyr. Öýlenýäniň hany biziňem kakamyň aýal doganlary bardy. Ba bilýänä o hemme kişi maşgalasy bir meňzeşräk maşgala. Kakaň aýal dogany bir do konca toýuň ortasyna çenli gideti onuň ýaryna çenli iýer gowy ýaplar. Bilýän garyn doýaram bolun derläp bir myžžygy çykyp özbek tans eder bilýäňmi. Tans edip ýaňyr on bolýara. Ýa nesip sag aman on bolýa welin. Kyrk sekizde ölen enemi ýatlaýynda gaýrat edýärdi, ol diýipdir, Bäri eken, enemi, enemi gaýrat et, ýatlaýynda, enem gitdi. Bir ýüregiň agyrdaýan aýylganç nejis goşgy aýdyp, öý goşga nejis diýýär-ow. Ýüregiň agyrdaýan nejis goşgy aýdyp beräýdä, gaýrat et, Lerzana getirip eredäýsin-dä diýip. Öň ýanynda-da polny üzbekçe muny berip otyr. Seniň gara gözüň-ä men gurban titräp otyr. Yz ýanam geldi. Ýadyma düşdi-dä şu wagt sagat häzir on birden işdä toýam gutarar enemem ýatlanman gal. Ow özüň birki ýyldan eneň ýaşyna ýetýäň diýesiň gelýä bilýäňmi? Enesiniň giden ýaşy bilen hasaplasaň arasynda on ýyl balaýýaňky daýzaň. Ýok ýatlamaly däl diýjekdi-ä ýatlamaly. Ýatlamaly mesele däl. Ýöne bir zat bar, mysal üçin, ýatlaýaň-a. Pelek seniň bu gezekki gerdanyň men okap göremok bu goşgyny, dogrymy aýdaýyn, sebäbi şu bir kunlukda ýat tutdum-laý. Pelek seniň bu gezekki gerdanyň biziň sary öwrülmezmi, gelmezmi? Aý, hemme kişi. O goşgyny bilmeseň keç pelegi aýtdyrýarlar özüňe. Onam bilmeli ekeniň-aý, men soň bildim. Öwrülmezmi, gelmezmi diýýän. Enem jan diýýär. Enesiniň doglan ýyly bilen şo wagt enesi bolaýmaly eken şu toýda diýýän we enesi ýüz ýigrimi alty ýaşajak eken-dä bilýäňmi? Ýatlanyňa degenok bilýäňmi aslynda? Aý onuň tuşlary akyp bilýäňmi gelnejeler, munysy akyp bilýäňmi tuşlary akyp krgaska ýaňky salonyň eden bar makýažyny nemä çalar bilýäňmi? Eňňeredir puluny köýdür bilýäňmi akyp. Enem jan, bolan bolaý bolýar, toýumyzda diýip. Bolanda derde ýarajak iş ýok şo momentde, bilýäňmi? Peýda berjek däl-dä şo diýýän enesi, ýüz ýigrimi alty ýaşajak eken-dä. Enem, bolan bolsa-da, agtyja, waý, çowlugy bolýamaýýar diýip, bilenogam näme garyndaşlygyny öýlenýän bilen. Enem, bolan bolsa, enem jan, ýatlaýalyň. Aý ýatlama boldy düýeli ýatlama gutarýa yz yzy bar erbet ýeri yzyndan başlaýada Allah Allah ýa baba daradan nana erena baba bu başlaýa we ýaňky birinji ýatlaly diýen ýük öz tans edýä muny beripleý saw diýesiň gelýada oýna gelneje diýesiň gelýa bilýäňmi konkretny tuşam akan bilýäňmi gözüň garasy çepde konkretny gara der bolup bilýäňmi

Indi soňky döwür diýipdir, şoumen diýildi welin, bilýäňmi, şou diýilse, bagşy, bagşyň ýanyndaky iki sany tansçy bolup, şo iki tansçynyň üçünjisi bolmalydyr öýdýär, bilýäňmi? Eý, seni alyp barjaw diýipdir diýip ýatladasyň gelýär-de-ow. Bilýäňmi, üçünjisi bolup, do konca muň bilen bir sypdyryp tans edýär-ow. Gürlemeli ýeri gelýär wan estafetadan, ýaryşdan gelen ýaly hezil tans etdi. Eý, sag bol genije, sag bol, senem oýnadyň, menem oýnadym, ikimiz bile oýnadyk, oýnap-oýnap doýmadyk. Näme-ow sen-ow, diýipdir-ä toýuň-ow, bir benden toýa-ow. Lut şonda Bahramyň lezginka toparyna goşuldy, tansçylar bilen bile gel. Şeý diýesiň gelýär-dä-ow. Ýa-da bir bagşyň ýany bilen tans edýänçä bolup git. Diktor bolmak bilýäňmi nägilek boldy. Öňler diktor bolmak üçin Mekanjan bilýäňä okamaly bir zat bilýäňmi goşgujyk ýat tutmaly bul gyz çykanyny aýdylar bul gyz oba bärik gelenini aýdylar bul oglan öýlenenini aýdylar oglan birden bagty tuda tuda boljak bolsa munda aýdylar goşgujyklaň bada bilýäňmi oglana görä oglan üçünji gezek öýlenýän bolsa birinji gezek bagtly bol diýip bolanok bu zatlary bilmelä bilýäňmi öz bir raznisaçyklary bara bilýäňmi sazlamala. Käbirowa, Aý tiktokda bir iki gün düşdüň waýyň bilýäňmi? Aý bir iki sany bir stolbanam süsüp ýykyldy, bulam tiktokda wiral boldy uçdy wideo bilýäňmi? Konkretny wideo görüldi. Aý bäş günden görýäň welin ýaňky diktir, tamada toýda. Waý jana jigim sen işlikleri bilýäňmi diýesiň gelýärä. Sorasyň gelýärä-ow. Podarka edip diktir äkidýäler. Bilýän, şuny padarka edip getiräýdikleýdi. Onsoň diktir bolsaň, esasy indi men, nä, ýok, men indi toý sygsamam, men toýa gitsemem ýok welin, kellesi boşam bolsa, saçyň bolsa bolýandyr öýdýärler-ow. Ýok-ow, ony ýaly zat-ow, bir zat okamaly, bir bilimiň bolmaly, azajyk bolsa bir halypa görmeli, bilýäňmi? Kelle boşam welin, hanyňkyda oturandyryn, saçymy daradaýyn, toýumy alaýyn diýip. Men pikirlenýän-ä-ow, şul toý sowmana barýamyka ýa toýa myhman bolup barýamyka diýýän. Ýok, toýa wrode gidip ýör. Ondan soň analiz edýän-ä, po-moým şu kommentator diýýän. Şuşa diýýän, aç ýapyşan kommentator ýalak diýýän. Ana ýaşlar geljek bolýar, öýlene gara kostýum geýipdir, öýlenýän galstugy gowy daňlypdyr. Ine-de öýlenýäniň dosty, O, bratkam, gowumy? diýip, tanşy çyksa-da boldy bilýäň. Ýok-ow aňsat däl, sen toýy uprawlýaýt edýäň-ow, konkretno uprawlýaýt edýäň. Bagşylar, bagşylara dolanasym gelýär. Bagşylar, e, mindine gidýän bagşy bar ognanýaňyzmy? Aam, dört mintden geçse bolýan däldir diýýän. Öňler bilýäň do konsa grupbady, soň iki ýarym sagat boldy, iki sagat boldy. Ondan bir sagatlyk bu ok bir sagat ok gowy kyrk bäş minut ýarym sagat ýigrimi minut dört aýdyma gidýän bagşylar bar ynanaýda garantiýa berýän dört aýdyma gidýän dos tansovalna geçdä diýen ýok laý dos meni diňe garşy almaly diýdiler laý diýip men pikir edýän bir bagşydyr tansowalnysy badyr öýtdüm diýsem ýok şo dört aýdymjygy bar eken ho oň bagtyna-da ýalňyşyp planşet iCloud bolaýsa. Indi erbet öňki ýaly bir zadyň iCloud bolanda özüň iCloud edýän oglanlar ýok. Şoň üçin bagtly bagşylarlaý. Bagtly bagşylar. Indi erbet ýeri bar. Toýuň soňuna bir ýa bismilla ýetdim diýeň we hälki kursdaşlaň içinde stolda ýüzüm açylsyn diýip çüýşän aýryk gaýdan bar bilýäňmi ýok özi. Hiç kim bilen ýoldaş bolman.

Kak budda toýuň çykdaýjysyny sen çekdiňda saňa hiç kim ýüz bermeýän ýaly abižnik bilýäňmi? Abi doly. Dos mikrofon bersene diýip gelýärä bilýäň. E häzir beräýin häzir toý ýaşlar ugra Ýo ýaşlar gaýtmaýaka gutlajak-ow diýip. Aý bolýa dos, men gutlaý bolýa. Berýäňo bilýäňmi näme diýýä? Oglan toýda otyr özi, gelne diýýär-ä, Selbi, radnoýym! Gelin-ä o biriniň, haýwan. Radnoýym, bagtyň bolsun! Bor, dost, bagtyň bolsun, okeý, bolýa, bagtly bolsun. Arzuw iň esasy zad-ow, oglanlar toýda. Arzuwy kime aýdýanyňy toşna etmeli. Mysal üçin, toý gutlansaň, galawyny söz näme diýilýär? Bagtly bol, bagtly bol. Ýöne kim bilendigini aýdyň şonda. Hawa, Merdan jan, Merjen bilen bagtly bol diýiň. Ýogsam oglanlar düşünenok. Birden ýöne bagtly bol diýip gaýdýan welin, bagtly bolýança öýlenmelidir öýdýär, soňlaý çalşyp durmalydyr öýdýär, bilýäňmi? Şoň üçin kim bilen toşna bagtly bolmalydygyny hökman aýdyň. Esasy zadam durmuşda iň diýjek zadym hemmäňiz bagtly boluň. Janyňyz sag bolsun. Men saňa bir zat aýdaýyn. Başarsaň bagtly bolýogsan bagtly bolýançaň öýlenmeli borsuň. Toçka.